Ghanafoɔ masan aba this is part two nti na mese 2016 na mede JM book ɛna mede kyini ɛna mekyerɛ amanfoɔ nnwuma a JM ɛyɛɛyɛ ama NPP supporters ɛka kyerɛ sɛ ɛɛ JM ayɛ adeɛ nanso ɛka no na ɛdɔɔso Wɔse Jane wayɛ adeɛ paa nanso yɛ ka no ɛmem yɛ. Nti saa mmerɛ no nka yɛkyɛ Ghana ka a obi aketa thirty five million old cedis na kyerɛ sɛ three thousand five hundred Ghana cedis. Ɛna me se NPP supporters NPP mpanyinfoɔ wɔn na ɛkyerɛ supporters what to talk what to say. Na wɔn adi ntorɔ wɔ Ghana ha saa mmerɛ aduru sɛ yɛte wɔn to. Wɔn ka kyerɛ sɛ. Rawlings yɛ mpontudwuma kyɛn President Kufuor because Rawlings kyɛ wɔ akonnwa so. Mesrɛ mo, ɛnyɛ mmerɛ na nnipa hia de ayɛ mpontudwuma, ɛyɛ sika. Wonya 20 years mpo wɔ akonnwa yi so na wɔnyɛ sika a, wontumi nyɛ hwee. Na ama wonya sika na sɛ ɛyɛ 4 years a, wobɛtumi asi fam na wɔn mpontudwuma da so kɔ so. Ɛna wohwɛ Rawlings ne President Kufuor. President Rawlings ankɔ HIPC. President Kufuor kɔ HIPC. Rawlings bɔ busa 2.7 billion dollars. President Kufuor bɔ busa 9.5 billion dollars. Ɛyɛ kɔyɛ Rawlings deɛ no mɔho mɔho ɛnan. Rawlings si firi akonnwa so na yɛ taxes ɛyɛ 11. President Kufuor bɛsi firi akonnwa so na ɛyɛ 21. Royalist fuel pass yɛ 65 Ghana pesos. Sika no a ɛndɛ wode bɛtɔ pure water mmiɛnsa no, ɛna na yɛde tɔ petrol gallon. President Kufuor bɛsi firi nkonnwa so 9 cedi 50 pesos. Na sɛ President Kufuor gallon baako, ɛbɛtɔ royalist gallon dunum. na aban pɛ sika ntɛm a gye sɛ petrol prices wɔtu petrol price mu ɛna wɔnyɛ sika paa nti saa nneɛma enum yi ɛna na ɛtwa toɔ royalist economy na yɛ four billion dollars president kofi bɛsi fira kɔnyɛ sɛ na economy na agorɔ to sixteen billion dollars royalist nipa is just about ten million somewhere fifty million president kofi abirɛ so yɛ twenty eight million. Definitely yɛ taxes a yɛ aban no bɛgye bɛboro Rawlings deɛ nti ka wɔ sɛ President Kufuor ɛyɛ mputu dwuma kyɛn Rawlings na ma wɔn adi saa ntorɔ wei and that ntorɔ no has gone through they've gone to sleep because NDC fo anim nyansa a wɔn bɛyi wɔn afiri torɔ no mu ate aseɛ nti President Kufuor wɔ sɛ wɔyɛ mputu dwuma kyɛn Rawlings President Kufuor eh, Rawlings ɛsi secondary school six hundred and forty two President Kufuor zero

Wokɔ ka a, another ntorɔ a wɔbɛsan aka ne sɛ social interventions. Mesrɛ wo, pɛsɛkufoɔ social interventions a wɔyɛ nyinaa, NDC tu baeɛ, wɔyɛ ne nyinaa trɛ mu, bie mu, wɔasan ɛka sɛ wɔbɛyɛ yɛ nsuo nyinaa, wɔbɛyɛ yɛ kwan nyinaa, wɔbɛyɛ yɛ light nyinaa, wɔbɛyɛ Ghana bibiaa. Abere a wɔtua single spine salary, pɛsɛkufoɔ antua single spine salary. NDC tu ankɔ HIPC nanso wɔyɛ President Kufuor social interventions nyinaa ɛsa bɛyɛ nfa Ghana yɛ infrastructure nyinaa so President Kufuor four years no eight years no ɔde yɛ dɛn a wɔkɔ HIPC no ɔde yɛ dɛn korɔ no nko ara wɔbɔ mu korɔ no na wɔde sika no kumaa bi de bɛyɛ nneɛma firifiri ma na mo ani agyegye Ntoro a wɔn sa redi sesie a mekasa yi ne sɛ, wode Akuffo Addo performance, infrastructure ne nneɛma de rekɔtoto JEM a, wɔse ɛɛ JEM awie eight year term. Kyerɛ sɛ JEM mfeɛ nnan no, ɛtoa Atta Mills deɛ so. Nti . Mma yɛmfa Akufor de mfeɛ mmienu, mfeɛ mmiɛnsa anaa mfeɛ nnan mpo to dwuma anaa adwuma a wayɛ de kɔtoto NDC mfeɛ wɔtwe adwuma a wayɛ. Ne sɛ nti NDC foɔ ɛrekasa a wɔbɛyɛ campaign a wɔn nka Atame's achievement, John nko eh, achievement wɔn ka. That is not even enough. Mesra mo, Akufor de di two years pɛ abɔ busia eighty billion Ghana cedis. 80 billion Ghana cedis. Saa bosea no a NDC aban no a ɛtwaa mu no di 8 years ɛbɔɔyɛ no, Akufo-Addo di mfeɛ mmienu pɛ ɛbɔ saa bosea no. Na adɛn na wobɛtumi abɔ ebu sɛ yɛbɔ 8 years no within 2 years na wontumi nyɛ ndwuma a yɛyɛ 8 years no? ma yɛn fa wo nkɔtoto gyaa because gyaa mɛ yɛɛ anya mfie nwɔtwe wɔbɔ gyaa busua mɔho mɔho mmiɛnsa ɛna gyaa mu ne atamis busua mu abɔ saa busua mɔho mɔho mmienu ɛna wɔn se ma yɛn fa wo nkɔtoto ɛyɛ nkwasasɛm ɛnyɛ mmerɛ na ɛde yɛ adwuma ɛyɛ sika nti wɔnyɛ saa sika na wɔsɛ wɔtumi yɛ mpotodwuma korɔ kyɛn gyaa mu wɔntumi ɛna ɛna ma yɛn hu sɛ saa mpotodwuma ɛkɔ so nti npp wɔn na ɛma yɛ brɛ wɔ ghana ha. Wohu? Enti 2016 na meka nea John ayɛ na mede pic eh, book no ɛrekyerɛ wɔn. Wohu sɛ N- NPP wɔn nyɛ book because they don't do infrastructure. NDC yɛ green book, Atamis yɛ ne deɛ, Rolls yɛ ne deɛ, Kufuor koraa baeɛ wɔyɛ no blue book. Nkurɔfoɔ yi baeɛ wɔn nyɛ da because deɛ deɛ na wɔayɛ. Nti twenty sixteen na mo NPP foɔ mo ka kyerɛ sɛ John ayɛ adeɛ na mbom yɛ ka ɛna ɛdɔɔso fine yɛ te yɛ mo kyerɛ sɛ yɛ kyɛ Ghana kaa obi abɛnya thirty five million old cedis nti Bawumia ɛka kyerɛ sɛ wɔn wayɛ adwuma wɔ Bank of Ghana nti yɛ di. ɛɛ tumi no ma wɔn a, wɔnim baabi a Ghana sika nyinaa wɔ. Nti wɔkɔ kɔyi aba. Wɔkɔbɔ bosea na wɔbɛyɛ Ghana yie. Seesei a wɔba amammuo mu no, sika a wɔanya, toɔ a wɔagyeɛ, and nokorɛ nso Nyame anim, monim kwan a wɔfa so gye toɔ pa ara, NPP. Wɔnim kwan a wɔfa so gye toɔ. Mennaadaa wo.

Na ɛyɛ mmiɛnsa, na baako pɛ na na ɛɔperati because baako, na yɛne Cote d'Ivoire wɔ court case wɔ ho nti there was injunction on it, na taboɔ da so. Baako nso so accident siiɛ, helicopter bi twee mu wɔ hɔ ama ɛno nso yɛ suspɛnde na yɛntu oil wɔ hɔ bio. Na baako pɛ na na ɛhwie gu economy no mu. Nti oil field baako pɛ na John sɛ ɔde bɛyɛ Ghana kwan nyinaa. Ɔde bɛyɛ Ghana nsuo nyinaa. Ɔde bɛyɛ Ghana light nyinaa. Ɛno ne bu sɛ wabɔ ɛna taxes a wɔgye wɔ Ghana ha. Mobaeɛ, Akuffo Addo baeɛ ara, yɛwini case no, baako no yɛakora awie. Nti si a oil first no, oil no hwie ara na ɛhwie gu mu. Oil first mmiɛnsa ɛna Akuffo Addo ɛbɛfa. Yɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔmmra mmɛbu oil no sika no ho akonta. Wɔn sɛ wɔmma. three times yɛ invite wɔn wɔ parliament wɔn amba patro tin na mokɔfa ba yɛ tin ndɛ akɔla dani ma mi yɛ nkura otua tax wobɛ bie bank account a gye sɛ wokɔfa wokɔ wokɔ register tin gye sɛ wowɔ tin number wobɛyɛ w'asase ho krataa gye sɛ wowɔ tin number. Tsen number no kyerɛ sɛ gye sɛ wotua taxes. Ndɛ, 90 percent of the population are paying taxes. Tsen nko ara nti. Nti tsen a wɔde aba no, wɔnya sika papapapapa. Sika no wɛn. Wobɛka kyerɛ sɛ year of return, year of return, I generated about six billion dollars. Sika no wɛn. Paperless, but me bɛka kyerɛ sɛ within six months, na I generated about 600 million Ghana cedis. Nti four years. Paper le sika ɛwɛn. Mo baeɛ John Dramani ma ma contract mo a renegotiate. Even EC kura bɛka kyerɛ sɛ wɔ renegotiate Charlotte Osei contract a generate about six hundred million dollars. Aban yi bɛka kyerɛ sɛ wɔ save Ghana about nineteen billion Ghana cedis upon renegotiating John Dramani Mahama's contract. Saa sika no wɛn. Galamsey, moagye na moatuatuatuatua, ndɛ NPP mpanyimfo bu gold kyɛ slay queens ma wɔn ne wɔn da. Gold. Kɛne yɛ Japan bag full gold anyera ama obi kɔfa ɛmfa mmerɛ no. Kɛne yɛ Japan koraa na wɔyɛ dede no sɛ bɔɔl yɛ mpaase ma no no. Wɔn wɔtumi anya gold full bag ɛna nwiri fi gold no asɛm. Wontumi wɔn nka deɛ akufado ne ne yɔnkofoɔ akyemfoɔ no wɔn nso nka deɛ. nti gold na mo atu atu atu atu ɛ yɛ ba bɛyɛ bui dap china foɔ no kɔ so nsuo no na mo hu sɛ gold da river ɛ ɛ nsuo no ase ɛna mo blast blast de kɔ yɛ aban no ani bɛba no so na mo de kɔ npp ba yɛ ɔmo hu line no ɔmo kɔ fa company bi ba sɛ ɔmo bɛ tu gold ɔwɔ ghana nsuo nyinaa ase ɔmo a ɔmo ba yɛ amaneɛ. Kɔntrata no hyɛɛ sɛ yɛ adwuma na ɛkɔ interview na ɔka sɛ sɛ wobɛtu goal wɔ nsuo ase no ɛyɛ hard ɛna wɔbisa no sɛ yɛse wɔn bɛ drɛgye wɔn bɛyi anwea wɔ nsuo no ase yɛse galamsey asɛ nsuo no nti wobɛyɛ no yie anaasɛ wɔbɛtu goal wɔ ase ɛna ɔyɛ ɛdi wɔ sɛ wankasa bi wɔn di faa wɔn sɛ wɔn bɛyɛ Ghana nsuo no yie ɛno nti na ɛkyerɛ nsuo no a wɔn so wɔn kora no Afei na asɛe more because ɔmo tuu gold wɔ nsuo no ase four years sika no wɔ he. Ɛyi mo bɛ tuu taxes ɛwɔ hɔ mo tutu mu taxes nkorofo bɛ tu ɛ import duties importers ɛbɛ ka kyerɛ sɛ car na nka wɔde thirty million ɛbɛ yi three thousand Ghana cedis agogo de bae yɛ de one point two billion ɛna ɛklɛ. Obi ni bɛka kyerɛ sɛ wɔtɔ car about four billion, obetua import duties two billion. Wɔsi what kind of country is this? Import duties akɔ soro, demurrage akɔ soro, biribiara akɔ soro. Four years, saa sika no wɔ he? Talk tax kɛkɛ, talk tax. Na yɛ twenty pesos ɛna NDC ɛban de baa sixty pesos. Mo so wɔn atu mu two hundred percent. Mo bɛtu mu kɔɔ ninety pesos. Ɛɛ mo sɛ NDC na edi ka atu mu. NDC. Sixty pesewas no, ɛno na wɔn sɛ wɔn de bɛyɛ Ghana kwan nyinaa, Ghana nsuo nyinaa, Ghana light nyinaa ɛne na ɛkeka ho, universities, hospital na wɔn si. Wɔn ba yɛ a ninety pesewas na wɔn hundred hundred percent na wɔn de bɛka ho no, a ɛno ne sixty pesewas no da so wɛke wura mu mu no, wɔn de yɛ ɛdeɛ. Saa deɛ wɔn meka meka wɔn asɛm ade bɛkyɛ na wɔn ate so. Wɔate so koraa, it's still more than the sixty pesewas. Sika no wɔn de yɛ ɛdeɛ. Taxi foforɔ a wɔde abɛka ho ɛnna yɛn nka taxi foforɔ new ɛɛ new cars a luxury cars taxi a ɛreba ɛne nea ɛkeka ho wɔbae wɔaprinti new currency five cedis mmienu fifty Ghana cedis wɔatresi join deɛ nyinaa akye. ne nyinaa ahye no atwa mo de abɛtu mu. Moatwa hundred cities, two hundred cities. Na yɛnim nea nti a mo ani abere a moreprinte new currencies because mopɛ sika. Nipa baako dan mu yɛapake sika te sɛ Bank of Ghana. Nipa baako dan mu. Fɛ saa sika a moatwa NPP mo ne sika koraa mpo deɛ mode yɛ dɛn? Nkurɔfoɔ rekɔ opposition a eight years pɛpɛpɛ na ɛkɔm saa di wɔn hwɛ mo nom ebedi mo akyi saa npp sika bebrebe a mo sesa sika mo de kwan yi sika mo de kwan yi fuel price ndc aban di mfie nwɔtwe etuo mu seventy pesos na kyerɛ sɛ afi bia mo tuo bɛyɛ sɛ eighty Ɔmo tuu seventy cedis I beg your pardon na kyerɛ sɛ afe biara ɔmo tuu bɛyɛ sɛ eighty pesos eighty pesos afe biara na eighty pesos na ɔmo tu mu afe biara no ɛno na ɔmo de yɛ sɛ ɔmo de bɛyɛ yɛ kwan nyinaa ɛno ne nea ɛka ɔmo sɛ ɔmo de bɛyɛ yɛ light nyinaa power deɛ ɔmo agyɛnɛrɛtɛ ma no ɛboro yɛ so ɔmo bɛ sisi two hundred and twenty secondary school university mmiɛnsa nyinaa keka ho mo mma ba. Afe baako pɛpɛpɛpɛ mo atu fuel mo six cities twenty pesos in twenty seventeen eh, yeah, twenty seventeen yes from nine cities from sixteen cities fifty pesos to two hundred and uh, to, to, to, to uh, twenty two Ghana cities na kyerɛ sɛ afe baako pɛpɛ ntuu mu na mo tuu mu no ɛno na ɛndi sɛ fie nwɔtwe no ɛyɛ ayɛ pɛ anka nyɛ commercial drivers na yɛ demonstration nka mo bɛ tuu mu like NDC saa ntuu mu no sika no Ɛwɔ he? Saa ntumu sika no ɛwɔ he? Mo yɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ mo increase minimum ɛ ɛ ɛ ɛ capital for banks sɛ wɔn bɛtua four trillion ɛna wɔde kɔɔɛ. Sɛsɛ a meka sɛ Ghana microfinance even momo MTN mobile money fo nyinaa saa kɔ register yɛ restaurant tour bus business akɛseɛ nyinaa wɔ Ghana nyinaa ɛsa kɔ renew wɔn license ɛna wɔn tua sika maa mo we me me ni aban amamu mu kakra mi ma hu no no na sika mo agye deɛ yɛ yɛ hu sɛ mo kɔ bie. Office a motɔn contract, PPA, moatɔn a ama nurse eh, no, ma nurse ɛkɔ video mu ɛde bae. Saa sika no nyinaa mo yɛɛ dɛn? Nti aban wei, Akufo-Addo aban wei, revenue a wa generate in just four years, ɛyɛ NDC aban eight years na ɛtwa mu no, mɔho mɔho aduonu, twenty. Twenty times bu sɛ deɛ ɔbɔ mo ho mo ho mmienu ɔmo de sika no ɛyɛɛ dɛn secondary school hwee mo ansi okosii two unit classroom brɔ na ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔsi secondary school eight hundred ɛna npp supporters ɛgyimi gyimi foɔ no nenam na ɔmo ka sɛ ɛɛ npp akufo de si eight hundred secondary school ghana secondary schools nyinaa nduru eight hundred. na yɛ sista na ɛfɔ titu ɛna john sɛ ɔdi nka ɔdi tuo na ɛba abɛka ho ne nyinaa nso ntumi ansi anwie nti ghana secondary school nyinaa ndu seven hundred ɛɛ dabɛn na akufo do bɛsi eight hundred secondary osi classroom blocks ɛna ɛno yɛ expansion expansion aban bi ayɛ aban bi ayɛ males di three months ɛna wɔsisi dormitories the whole country to to accommodate four year shs no nti deɛ na mo ma yɛ. Enti si abusua mmɔho mmɔho mmienu a wɔabɔ ɛne si busua eight years mmɔho mmienu a wɔbɔɔeɛ sika a wɔagenerate more than twenty times secondary school baako mu ansi hospital baako mu ansi mu ansi ɛɛ eh, airport mu ansi ɛɛ eh, hwee affordable house nothing wɔn bɛka kyerɛ sɛ two hundred affordable two hundred sika bebrebe wei abira john asi over twenty thousand. Nsuo hwee, light hwee, generation hwee. Nti sika no NPP mo de kɔe he. I will be back.